Дуслар, сүз бирәм, э, сезнең яраткан блогерыгыз минемчә бу татарда беренче YouTube блогер һәм иң иң минемчә иң шәп блогерларның берсе Фәгыйлә Шакирова.
Сәлам, дуслар. Һә, кабыз җибәрәм, тамак кавышы торды.

Аннары әйтәләр, Тура базарында вообще 200 сум инде шапкалар дим. Әйтәм, ничек инде милли стильдә 200 сумга шапка саталармы? Мин бит Печән базарында йөрдем бүген. Әйе. Ничек соң Печән базарына тәэсирләр? Беләсеңме, мин ял итергә дип килдем. Әйе. Блогер кеше ял итә алмый, берәр нинди кызык кеше күрәм дә, телефонымны алам да төшерә башлыйм. Карыйм, Фәнифә Рангулова килеп чыкты. Шундый матур. Мин атанда Сергеев. О, мәйдәм кызлар перчатка түгел, интервью алдым. Әле тагын бер көнне милләт җыены ачылышында эш белән килдем, карыйм. Талгат Таҗетдин килеп чыкты, каршыма килеп чыгалар. Телефонымны алдым да, сорау бирергә әле уйламыйм, ул бит инде узып китә. Нәрсә сорау бирә менә? Доли секунд эчендә. Мин әйтәм, әйтәм, сезнең шундый стилегез матур, сезнең әллә мәйтәм үзегезнең стилист, дизайнер кешегез бармы дигән идем дә, юк, минем стилист, минем Мөхәммәд пәйгамбәрем генә бар диде, узып китте. Мин бер дөресен әйткәндә, Печән базары башлануга репортажлар әзерләүче журналист, блогер, минем менә YouTube каналда һәр елның Печән базары бар. Иң ошаганы берничә ел элек булды. Ул вакытта Бәлки бюджет та икенче төрле булгандыр, акчаны күбрәк биргәннәрдер. Камал театры артистлары, хатын-кызлар, иратлар һәр шат саен милли киемнәрдән әби, бабай булып утыралар. Ә мин килеп, мин уйладым, алар артистлар түгел, алар чын кешеләр дип. Алардан интервью алдым. Ә алар э, шушы сценарийдагы артистлар, кешеләр булып чыкканнар. Аннан соң монда хәзер күбрәк сату алу. Гармунчылар юк. Бер Әнвәр абый бар инде, мескен бер Әнвәр. Менә шуны әйтәсем килә. Татар гармунчылары, сез кайда? Печән базарына килегез. Гармуннарыгыз белән. Әнә бөтенесе кул чаба. Минем сүзләремә барысы да печәт суга. Поэтләп.
Әйе, менә бәйрәмдә чыгалар. Карагыз, менә бу халыкның башларына яулык та бәйләмәгәннәр. Түбәтәй дә кимәгәннәр. Ну, калфак алырга теләмәсәгез, менә алыгыз Тура базарыннан 2 сум. Минем 2 сум түгел, минем 800 сум. Менә акчагызны шәлләмәгез. Әгәр дә сез мин татардан дип әйтәсез икән, бераз гына үзегезнең элементлар белән, үзегезнең нинди дә булса стиль белән үзегезнең татарлыгыгызны исбатлагыз. Чөнки башта мин татар дип сумма үзгәрми, үзегезне күрсәтергә кирәк. Бәгылә ниндирәк э, фикерләр менә шушы бию көрәш Турында кирәкме бу, кирәк түгелме, һәм үзенчәлеге нәрсәдә? Әйтим әле дөресен, әйме? Менә Камал театры янында шундый э, биюне оешуның минем дә өлешем бар. Чөнки э, Гүзәл Сагитова э, безнең нинди пресс-конференция булды, матбугат конференция һәм шунда мин сорау бирдем. Мин бит һәрвакыт уңайсыз сораулар бирергә яратам. Шунда әйттем, ни өчен безнең Казанда татар пятачоклары юк? Элек эшлидер, менә Чаллы Чаллыда һәр атаның бер көнендә баяннар белән гармунчылар җыелып рәхәтләнеп татар дискотекалары Зәлидәсе оеша һәм шунда татар яшьләре таныша, кавыша дидем. Һәм Казанда да шундый кичәләр булырга тиеш дидем дә һәм шуннан оныттым. Ә Гүзәл ханым шушы фикерне Бик акыллы ханым, мина бик хөрмәт итәм. Үзенең менә миенең бер э, читенә салып куйган һәм Алхамдулиллахи Раббил Галәмин, хәзер менә хәрәкәттә берекет проекты башланып китте. Сезне э, рәхмәт әйтеп телгә алдылармы соң? Юк, миңа бер вакытта да рәхмәт әйтмиләр. Миңа, конечно, грамоталарны да күп бирәләр. Рәхмәт хатлары да күп бирәләр. Әмма нигәдер ул рәхмәт хатлары эстән расланмаган була. Менә открытка бирәбез бит инде яңа елда. Менә шулай мин әйтә, син бигрәк популяр. Син 2024 елның ел татары булдың, тегеләй булдың, булдың. Әмә ләкин минем исемем дә юк, мондый печатләнгән рәхмәт хатым да юк. Мин гади Фәгилә Шакирова YouTube блогер. Фәгилә бүгенге көндә менә якын киләчәкне алсак, нинди планнар бар, нинди максатлар?
Кем нинди максаттан чыгып сорыйсың? Мин үзем Сендә. Ә. Менә үземне эзлим. Гел эзлим, эзлим, таба алмыйм. Блогер буласым килде, булдым. Китап чыгарасым килде, чыгардым. Журналист буласым килде, булдым. Банкир буласым килде. Банкир буласым килде, булдым. Машинасы ерді, машина ертәсе келді, машина ерттім. Мен қазір... машинада қазір Мен ме? Әйе. Мерседес Бенц.
Шаярам. Ярай, әйтмим. Сер булып Секрет. Ә планнар турында. Менә тагын. Планнарым.
Ә менә әгәр дә уйласак, ә кем булырга киләчәктә менә журналистиканы нәрсәгә алыштырырга? Күңел нәрсәгә, кайсы өлкәгә тарта?
О, Сагыйлә Шакирова димме? Әйт, телгә алдылар.
Әллә ул Җәят Шакиров димме? Шакировлар туганда бүген. Минем белмим, Белмим. Планнарымны мин менә иртәгә уянырга мөмкин һәм уйларга мөмкин. Менә шушы шундый эшне эшләргә дип бәлки. Ә мөмкин беләсезме, әйшин язучылардан сорарга, ә сез Фәгыйләне кем буларак күз күрәсез? Ә, дуслар.
Әйе. Чөнки мин э, соңгы арада яучылык эше белән дә шөгыльләнә башладым. Мин бу эш белән банктан киткәч шөгыльләнгән идем. Мине э, Аксакаллар шурасы рәисе Габдрәүф абый үзе чакырып алды һәм мин анарда милләт йортында эшләдем яучы булып һәм шуннан мине яшьләр белеп алды һәм барысы да менә менә килә башладылар фәгыйлә таныштыр таныштыр һәм минем ярты елда дүрт парым кавышты мәскәү егетен банкир кызга иләндердем. Аннан соң районнан Арча егетен иләндердем. Авыл кызына. Аннан соң бер адвокат кызны кияүгә бирдем судьяга. Менә шулайрак булды. Һәм хәзер дә мин Инстаграмда шушы юнәлешне алып бара башладым. Әмма дә ләкин халык усал, Кызлар китә кияү, егетләр китә. Ул бит, менә әйтәм, сез әйтәм, 40 яшькә кадәр кияү таба алмагансыз икән, мин бит сезгә ике атнада кияү табып бирергә тиеш түгел, бераз китегез. Менә минем бар контактта бер группам, димә. Анда минем бер ханым үзенең фотосын урнаштырды. Мәхәббәт барлыгына ышанам. Һәм шунда бер ханым фото бирде, урнаштырды, телефоны миндә. Бер ел бер кем кызыксынмады, үзе дә язмады һәм бер елдан соң Себердән аерылып кайткан 50 яшьлек мыеклы, ике машинасы бар, Себердә квартира бар, Казанда йорты бар. Менә Караган контактта утырган һәм минем группага кергән дә шушы ханымны күреп гашыйк булган. Һәм ул мине эзләп тапты. Зинхар бирегез әле менә шушы ханымның телефонын дип, мин аларның телефоннарын бер-берсенә бирдем һәм аларның Никахлары булачак ике айдан һәм мине чакырырга ниятләп торалар. Шуңа күрә сабыр булырга кирәк. Һәр эштә сабыр булганда гына эшнең бәрәкәте була. Фәгилә, ә бу яучылык эшенең әҗере бармы соң?
Беләсезме, Мәскәүдә яучылар алалар ярты ел эшләгән өчен 60 мең. Менә шушы клубта торыр өчен. Ә бездә менә Сәдакка итеп 500 сум бирсәләр дә, 500 сум бирсәләр дә, мин әйтәм, миңа кирәк түгел, менә тартма, сәдакка булсын, мәчеткә салырмын дип, әйме. Бер айдан соң, бер айдан соң яңадан шушы акчаны сыратып алырга да мөмкиннәр. сараннар бик күп сараннар бик күп ни өчен алмыйм чөнки бу эшне эшләсәң аны ну рексәт белән эшләргә кирәк шуңа күрә мин уйлыйм әле уйлыйм чөнки менә мин син менә мин сине әйдә әйләндерәм син әйләнмәгән әйме мин сиңа әйтсәм например егерме мең дип син ул әйтәсең Мин сиңа 20 мең бирәсе урынга, мин ул 20 меңгә барам да дискотекага, шунда танышам, кызны сыйлыйм диярсең, әйме? Һәм бүген сыйга китә ул акча. Һәм син миңа бирмәячәксең дә, чөнки саранлык көчле безнең. Ә син мине саран дип әйт, аписы килә инде. Или бөтен татар шундый саран. Ну, бездә саранлык дигән әйбер бар. Ә син саранмы үзең Сәгилә? Юк.
Менә мин вайт саран түгел. Менә мин ул барам, әйме, бер кечкенә кыз, Карап тора, туңдырма ашыйсы килә, акча әнисе акча бирми. Икәү сөйләшәләр, ул әйтә. Минем акчам онтылып калган. Мин тоттым кесәмнән алдым акчаны. Мин әйтәм, туң мин алай саран түгел. Ә әнисе нәрсә диде?
Рәхмәт әйтте дә кесәсенә салды.
Ярый, Фәгыйлә, бик зур рәхмәт шундый эштә интервью яздырды. Ярар, ярар.
Күп сүз, чүп сүз. Миңа язылыгыз. Сез әйткән сүзнең берсе дә чүп булмады. Миңа бик кызык булды. Мин нәрсә сөйләгәнемне колагым ишетмәде, чөнки менә бу тавыш минем бер колагымнан керә, икенчедән чыга һәм мине фикеремне бик чуалта. Аның каравы мин бик яхшы ишеттем. Ул шул җиткән. Пока.